מיין נאמען איז חיים עקשטיין און אין די לעסן גיי איך עקספלעינען וואס ס'מיינט א אפשען ווערט אסיינט אדער א אפשען ווערט עקסערסייזד. ס'איז עפעס וואס יעדע אפשענס טרעידער מוז פארשטיין כדי צו מצליח זיין אין אפשענס. הגם רוב מאל געשענט עס נישט, ווייל רוב מאל ווען איינער טרעיד אפשענס גייט ער קויפן אדער פארקויפן די אפשען און צומאכן זיין פאזישאן נאך פאר ס'געשענט עקספיירעישאן נאך פאר ס'קומט אן די אסיינמענט דעיט, אדער די עקסערסייז דעיט, אבער דו דארפסט עס פארשטיין כדי צו פארשטיין מעקעניקלי וויאזוי א אפשן ארבעט, וויאזוי א אפשן פרייז איז צוזאמגעשטעלט, און וויאזוי די וועליו פון עס ווערט דיטערמענט לויט עקספיירעישן. סאו, נישט קיין חילוק צו ביסט א אפשן בייער צו ביסט א אפשן סעלער, אסיינמענט איז א זאך וואס עס גייט דיך אפעקטן אין דיין אקאונט אין א עכטע וועג, ממילא איז עס וויכטיג צו פארשטיין, אבער געדענק, אויב דו פארשטייסט נישט גוט וויאזוי אפשנס ארבעט, איך רעד גוט מיין איך גוט גוט. אזוי ווי דיין רבי פלעגט זאגן מצוין, יא? זאלסטו נישט טאטשן קיין אפשענס. אפשענס איז זייער א ריסקי זאך און רוב מענטשן וואס טאטשן אפשענס פארלירן געלט. און ווייל זיי ווייסן נישט וואס זיי טוען, און זיי טוען סתם עמאושענעל זאכן, און איך וואלט זייער נישט געוואלט אז דו זאלסט זיין איינס פון די סטאטיסטיקס. סאו, תן לחכם ויחכם עוד, גיי אריין אין דעם, פארשטיי וואס ס'טוט זיך, און נאר דעמאלט זאלסטו טוען אזעלכע זאכן.

וואס וועט געשען ווען איינער ווערט אסיינט? עס איז דא צוויי מינע אפשענס, עס איז דא קאל אפשענס און עס איז דא פוט אפשענס. סאו לאמיר רעדן קודם וועגן א קאל אפשען. וואס געשען ווען א בייער, א סעלער ווערט אסיינט א קאל אפשען? דאס מיינט אז ער ווערט געצווינגען, ער ווערט געפארסט צו פארקויפן הונדערט שעירס פון די סטאק אויף וואס ער האט פארקויפט די אפשען אויף א געוויסע סטרייק פרייז. למשל, אויב דו האסט פארקויפט א קאל אפשען מיט א הונדערט דאלערדיגע סטרייק פרייז, און לאמיר זאגן אז די סטאק איז יעצט הונדערט דאלער, אפילו די סטאק איז הונדערט דאלער ביסטו מחיוב, האסטו די אבליגעישאן צו פארקויפן די שעירס פאר הונדערט דאלער, די בייער פון די אפשן אבער האט נישט קיין שום חיוב, ער האט די רעכט אצוקויפן די שעירס פאר הונדערט דאלער אפילו די סטאק איז הונדערט און פֿינף דאלער, סאו דאס איז ביי א קאל אפשן. וואס איז מיט א פוט אפשן? טאמער דו ווערסט אסיינט א פוט אפשן דאס מיינט אז דו ביסט געצווינגען צו אפקויפן הונדערט שעירס פון סטאק אויף א געוויסע פרייז וואס דאס איז די סטרייק פרייז, למשל אויב דו האסט פארקויפט א פוט אפשן פון הונדערט דאלער סטרייק פרייז און די סטאק האט געדראפט לאמיר זאגן צו נײַנציק דאלער, ביסטו מחיוב, האסטו די אבליגעישן אפצוקויפן די שעירס פאר הונדערט דאלער. ווען געשענט אזעלכע זאכן? ווען געשענט א עסיימענט דארפסטו פארשטיין אז ס'דא צוויי מינע אפשנס, ס'דא אמעריקען סטייל אפשנס, און ס'איז דא יוראפיען סטייל אפשענס. אמעריקען סטייל אפשענס קען מען עקסערסייזן עני טיים ביפאר עקספערעישן, הגם ס'געשענט זייער זעלטן אזא זאך אז מ'זאל אסיינען שעירס פאר ס'עקספייערט, און ס'א פשוטע סיבה ווייל מ'קען אויכעט קויפן און פארקויפן די אפשען, ס'פעלט נישט אויס צו עקטשעלי גיין און אסיינען די שעירס, ווייל איך קען פלעין גיין פארקויפן מיין אפשן וואס געווענליך גייט די וועליו פון די אפשן ארויף אדער אראפ לויט די סטאק, סאו אויב דיין אפשן איז אריינגעקומען אין די מאני גייט די וועליו פון דיין אפשן אויך ווערן ריפלעקטעד בעיסד אויף דעם, אבער ס'קען זיך מאכן אמאל אמאל אזא זאך אז מ'זאל יא ווערן אסיינד שעירס, אפילו פאר ס'עקספייערט, און בעיקר קען זיך עס מאכן ווען די אפשן איז דיעפ אין די מאני, פיין, סאו קענסט דיך אויפוועקן איין טאג וועסטיך דערזעהן אז דו האסט שעירס אין דיין אקאונט אדער ביסט געווארן געפארסט צו פארקויפן שעירס פאר איינעם, מה שאין כן אויב ס'איז יוראפיען סטייל אפשנס, געשענט געווענליך גארנישט פאר עקספיירעישן, און ס'קען נישט געשען, איך זאג געווענליך, נישט געווענליך, ס'געשענט נישט גארנישט פאר עקספיירעישן ווייל מ'האט נישט די רייט עס צו עקסערסייזן פארדעם, ביי די וועי, ס'איז דא אזא זאך וואס הייסט SPX וואס איז בעסיקלי א אפשענס מארקעט וואס איז א אינדעקס וואס איז גייט לויט די SNP פֿינף הונדערט. SPX איז א קעש סעטעלד אפשען, דאס מיינט אז אויב ס'קומט אן צו עקספיירעישן און ס'איז אין די מאני גייסטעך קיינמאל נישט דערזעהן מיט קיין מיט קיין עקטשועל שעירס, נישט לאנג נישט שארט, נישט קויפן נישט פארקויפן, ווייל וואס ס'גייט געשעהן איז אז ס'גייט ווערן געסעטעלד לויט די נומבער וויפיל ס'האט זיך געענדיגט די SPX, די אינדעקס, SNP פֿינף הונדערט אינדעקס, לויט דעם וועסטו דיך דערזען מיט אזויפיל געלט צוגעקומען צו דיין אקאונט אדער אזויפיל געלט פעלט פון דיין אקאונט, סאו ס'איז זייער דומה צו די יוראפיען סטייל אפשענס ווייל ס'ווערט נישט אסיינד קיין שעירס נאר ס'ווערט פשוט קעש סעטלד. און זיכער העסטו יעצט פרעגן א שאלה וואס געשענט אויב איך האב נישט קיין שעירס צו געבן אדער איך האב נישט קיין קעש צו קויפן די שעירס פון די אפשען בייער, וואס טו איך? און די ענטפער פאר דעם איז אז ס'קען זיין אז דו גייסט באקומען א מארדזשין קאל, דיין בראוקער העט דיך שיקן א מארדזשין קאל, דו מוזט שנעל אויפקומען מיט געלט דאס צו טון און אויב נישט גייען זיי פארקויפן דיינע עסעטס, סאו אבער דיין בראוקער איז אבליגעיטעד דאס צו הענדלען און ס'קען זיין זייער גרויסע קאנסעקווענסעס אויב דו האסט נישט די געלט, סאו א מארדזשין קאל, ווען דו האסט א מארדזשין קאל זאלסטו בעסער מאכן זיכער אז דו האסט די געלט פאר דעם צו קעיר נעמען פון עס און זאלסט אליין קעיר נעמען פון עס אויב מעגליך, און נישט דאס לאזן דיין בראוקער קעיר נעמען פון עס ווייל דאס קען מיינען אז ער זאל פארקויפן געוויסע שעירס פון דיין אקאונט כדי צו קענען קאווערן די מארדזשין קאל. אונז האמיר געהאט א אנדערע לעסן איבער קאווערד קאלס וואס דו קענסט עס איבערקוקן, אבער קאווערד קאלס למשל אדער קעש סעקיורד פוטס, און קאווערד קאלס א חלק פון עס איז קעש סעקיורד פוטס, מאכט מענעדזשן אסיינמענט סאך גרינגער, ווייל דו האסט די געלט אריינגעלייגט אין די אקאונט, סאו דיין פאזישן איז סעקיורד מיט קעש, סאו אויב ס'גייט ארויפפאלן דיין. די סטאק צו דיין סטרייק פרייז גייסטו האבן די געלט רעדי דארטן אפצוקויפן די סטאקס פאר די אמאונט וויפיל די סטרייק פרייז איז, און די זעלבע זאך אויב א האסט א קאווערד קאל און די סטאק גייט ארויפגיין צו די סטרייק פרייז פון דיין קאווערד קאל העסטו קענען געבן פאר יענעם דיינע שעירס, סאו ס'מאכט עס סאך גרינגער, סאו די ריסק פון אסיינמענט עט זיין סאך א קלענערע ריסק אויף אזא וועג ווייל ס'גייט גארנישט געשען אנעקספעקטעדלי האסט אלעס עקספעקטעד און דו ווייסט אז ס'קען געשען און דו ביסט פריפעירד פאר עס און ס'קען טאקע דו קענסט טאקע קאווערן דיין אבליגעישן וואס דו האסט אויב דאס געשענט. כ'האף אז דאס האט דיך געגעבן אביסל א קלארקייט אויף אפשן אסיימענט און עקסערסייז וויאזוי ס'ארבעט אין די ריעל ווארלד אין די עכטע וועלט ווען ס'געשען זאכן און כ'האף דו האסט ארויסבאקומען א וועליו פון דעם. פליז מאך זיכער אז דו לייקסט די ווידיאו און לאז איבער עני קאמענטס, אויב דו ווילסט אונז זאלמיר אדרעסן אנדערע זאכן אין די אפשענס מארקעט, און מאך זיכער אז דו סובסקרייבסט דיך אויך. און אויב דו האסט נישט עקסעס צו דעם אויף יוטוב קענסטו אויך סובסקרייבן ביי חיים עקסטין דאט קאם פארווערד סלעש בלאג.